Bir dostum obadan şähere özem birinji gezek gelýär. Men aýtdym, Azat jan, şu wagzala düşdüňi göni bärik gel diýdim. Ýarym sagat boldy-da, nirä gitdigini ol kim bilýär. Elinem alynanok-ow, elem et. Aw! Aw! Otdan düş-ow, otdan, beýleden, beýle, aw-ow, gaý.

Menmikam men sizi çonçuk eliňi açaýmaly? Bärde kän ekena ýa o gapdala gitdiba? Näme kän?
Akja ors gyzda kän ekena bärde. Näme işiň bar-a şo zatlar bilen? Aý ýok. Sen öňki ors gyzda gördüňmi? Hawa. Baryp salam berdim-ä. Näme diýdiň?
Orsça salam berdim. Orsça bilýäňmi?
Bilýän. Näme diýdiň? Zdraste deduşka diýip gözümi gyrpdym-ä olara.
Deduşka diýlenok-ow. Hä? Dewuşka diýilýär.
O näme bolýar?
Bir harpy üýtgetdiň sen o baba ata şo zatlara geçip gidipdiň a ow. Aý bolýar bir harpy üýtgän bolsa bildirme ow. Bildirmezmaý.
A.
Onda öň awa.
Näme diýdi bilýäňmi?
Näme diýdi? Yrdymy öýtýän ow.
Senmi? Awa. Ha.
Durak stol diýip ýörä maňa ow. Aý o saňa samsyk diýipdir a. Samsykmy nämemi diýipdir saňa. Kime? Saňa.
Eýýäm tanap meni.
Tanamaz ýalymy sypatyňa sereda-ow. Aý ony-a özümem halamadym-laý. Baý, baý. Seret, seret, e, gapdan-a jorasyny görä, jorasy. Jorasy gowja-laý-a. Seret. Şu gapdan näk? Hawa. Haw. Hä?
Şu gapdan näkimi? Hawa, gowja, seret-a.
Jorasy däl-ä ol.
Hä? Tentek erkek-ä ol. Erkek ol, halaşýan ýigidi toý etjek bolup bor, basym. Iki aýdan toýlary onuň. Ýok gulagynyň halky bar-a oň. Bolanda näme?
Saçam uzyn. Aý şon ýaly-da şolar-ow. Oglan.
Erkek-ow meň goňşym ol. Aýt-da onda. Näme boldy? Oňa-da diýdim-ä men. Näme diýdiň? Aý daýym walla masgara etýäň-aý meni. Aý sen nä gürlemäň, näme diýdiň oňa? Lüblüw tübýä diýipdirin oňa.
Azat gürleme diýdim-ä şon ýaly zatlar. Aý men näbileýin gyzýajykym näzeden bolup dur-da ýüzüme seredip-ow. Al indi ikisini gyr tut edildi onuň. Ay uruş başladylar men daha gaýtdym o. Bu neň näme? Bu öň kurtka da soň sumka boldy bi. Ay o näle beýle bolýar ay. Näme? Ha. Bu dikdirdiňmi ýöne? Awala ineme. Ha bolýa bolýa.
Maňa sen bu sypatyň näme indi? Babam pakyryň toýunda geýen kostum balagy. Öý kelläňdäki? Jingle bells täze ýyl. Täze ýyl galdymow.
O täze ýyldan o täze ýyla geçdik diýensoň geýmeliler çykarmaly arasynda. Aý bolýaly durýasyn gowy gelişýä özüme. Gelişýä diýip nädip sakladyňyz ow buny öňki dogry. Täzeje ýalydyr.
Hawa. Dermanlap sakladyplar muny. Nähili dermanlar?
Aý şu goýun goturlana derman sepilýära. Şony sepýär täzeje ýaly gowy durýa. Aý ow buňa seredä. Wuu.

Ýok, agaç alyp kakdym-ony ýapdym-laý ahyry.
Eý, oň içinde näme isläp ýördüň? Suwsadym.
Hawa?
Suwsadym.
Ondan?
Içdiňmi?
Aý, bir balygyň agzyna suw akyp ýatyr, ondan ýatyp içdim, ol juluk bolýançam. A, bolaýypdyr.
Näme bolaýypdyr?
Hlor-la ol-ow.
O näme?
Hlor dermanlaýarlar ony. Boldy-da, grip degmez-ä onda, näme? Aý, indi iş zor kömür-derman tapmak saňa.

Fontanda.
Aý.
Sen-ä eňňer edemsiň o fontany. Aý, suwuň ýüzi ak ýagy bolup dur-ow şeýle. Äý, aýyr, aýyr, Azat. Näme? Aýyr ony-ow!
Aýyryp bolmaýar. Görä näme diýer?
Öý, masgara, paket alypdyr diýer-ä. Ä, bolmasyn, iş bolsun-da, wapşe masgara bolýas onda. Näme bolýar? Balaň bili giň diýýän. Aý, goňşyny aýyrsaň näme bolýar? Masgara bolýar.
Nälik masgara bolýar? Şu balak bara. Hawa balak.
Şu wagt diňe balak şu.
Hawa balak. Hawa balak. By onuň seret diňle bärde bir öz öz aşyna bir gürleşýän stilje wa. Yo näýle gürleşmeli näýle salamlaşmaly şu zatlary öwredýän men saňa. Näde salamlaşýaň? Salamlaş. Öňki ýaly. Näli?
Essalamu aleyküm gowy agam näle diýen army bar ol kömek gerek barmyka? Goýa gora.
Ha? Şu tanamaýan adamyň bara. Salamu aleyküm agam näli gowmy ýa-da gaty? Eý! Maşynny diýdirerdiň özüňe. Ha. Eý, üçi wada adam girip barýaň aý sen. Başga adamam şoň ýaly gola golaýyňa getiräýme onu.

Aýdýara öz seni görenlerine agrasja bolup ýöresene. Muşdyň iliň ujuny jyýyp salýaň jübüňe. Çalajyk gadan ýöne ýeriň gaýmagyny bozman jyý.
Aý beýtip ýöreseňä barmaly eliňe gijä galýaň onda. Şoň üçin biz şäherde iki sagat öňünden çykýasda. Kyn eken-a o. Repetisiýa geçeli.
Bolýa.
Gaýdaňyrdan. Näme diýeýin?

Gowy ýa. Saga ba. Ne? İ i i. Sa. Das. Näme? Gaty gowy. Gerek ýok. Ýok ýok ýok.
Beýt gurle şeker eme ne? Näme üçin? Ýok beýt gurle bir ýyl tutmaýan telefon ýaly beýt gurle ýok la. Gerek ýaly ýok. Eý telefon neýdi ýadyma düşse. Hä? Telefonyň barmy?
Bar. Seniň şu gelýän jaň bar-a, şu jaňyň üsti bilen bilip bolýar seň ni- näledigňi, obadan gelenmi, nirden gelenmi? Öý, bu neresse barmy? Nokia Pro bir Ultra S Max. Beýde.
Ýaman köplük ekeniňiz-ow. Hawa.
A ýöne knopkalary gaçda, bar knopka. Paçli sensor indi bulam. Tapdyňmy dokuzlyk nemesini? Ýok, indi çöp, çöp.
Hatda a- aýdymyny goýber, aýdymyny. Hä?

Geldi. Näme geldi? Sawşenýa. Eý, eşegiň sesimi-aýo! Başga zat goýup bolýanokmy? Ýok, ýatyrkam biri çalşypdy-da, üýtgedip bilem ogyn, no. Üýtgedip aýyrsana iniňi.
Bolýar-ow.
Bolýar, bolýar.
Eý!
Näme boldy?
Söýgülim!
Oho!
Hany? Näme diýýär?
Seni sewiyorum aşkym diýýär. Nä, türk gyzmy o? Türk serial görýär. Ha.
Ýal Çaplin görýär diňe.
Ha. E şuňa jogap ýazaýyn-da. Ha, jogap ýaz öýle derrewrak bol. Menem seni soýýa. Soýýan nä-ow, söýýän diýilýär-ä. Öý ýok munda özi bilýä ony. Özi bilýä däl. Bilýäle. Bolýa. Alatjan diňle. Ha. Onyň erbetde gowy aýdym. Ýöne indi şuny ýalrak aýdymy goýsan o hatda. Näde? Ine, häzir seret, jaňda. Ine. Gitdi. Hany?
Aý sen kim doňýamy näme? Aý içini aratdylap. Aý. Zährämi ýardyň aý näme boldy indi? Söýgülim.
Aý.
Ýürejik ugrata, ýürejik. Goýsana ýürek goýmaýanda. Altylyk gelse şo ýürek bollugy parol. Bar.
Dokuz ugrataýyn şoň dokuz. Dokuzlyk näme?
Dodak. Eý, on üçlük ugratsana on üçlük. Öööw. Hä.
Gowy gyz-a bu. Hä, ony urşaňyzda ugratýaryn. Hä, bolýar, bolýar. Diňle. Hä.

Nätdi? Bul pul naçein geçirsene maňa şony. Ýarylýar ony öňe. Geçirsene. Ýo ýo bolmaýar.
Gowy gowymy? Gowy aýdym ekeni ýöne düşünmedim laý bir ýerine. Näme diýýär? Näme diýýär?
Näme? Oo mesele däl seň bilen näme garmaga diýýär a. Aý sen düşünmeýäň seň diliňde näme bolýar? Mesele däl seň bilen palçyk garmana.
Barmy o bärde? Şobada.
Men palçyk galmajak bolup owadan gaçyp gaýtdym-da. Aý, senem-ä wara. Zatlaňyz ýörün. Eý, bir zat soraýyn-da. Hä?
Şu köçäň aňyrsyna satylýan zat näme? A, marosna lan. Doňdurmamy?
Hawa.
Ep, alyp gaýdaýyn-da, bolýamy? Özüňiz alýas, özüm alyp geleýin. Yo, aljakmy? Ýok, haw, özüm alyp geleýin. Yo, özüm alyp geleýin. Getir iki adamyň puluny ber, alyp geleýin.

Ýol geçip barýadymlaý. Hawa. Aňyrdan ýigrimi biriň Lexusy gelýär, gowy görýän maşynymyz. Baý nätdiň-aý? Baý gaty gelýär eken-aw.
Onnoň? Men gowy görensem bar, Alla jan, maňa-da Hudaý ýetirsin şeýtdim. Gözümi açdym, Lexus ýog-aw. Tozalak girip gitdi bagyň içine. Ýedi ýoluň ortasynda şeýdilýärmi? Indiki gezek bar gözüňi ýumýaň-a şeýdip, boldy, şu ýumuklygyna gidýäň sen.
Ýo, öňünde durup dileg etseň çalt amala aşýar diýýär şoňa.
Amala aşdyrar indiki gezek.

Agy, geljegiň erkek dogany barmy?
Hawa, özem ýedi sany. Bar, şolar daýy diýdä näme saňa, daýymy? Waý, sypatyňyz-a edil daýyňky ýaly. Krassawisadyr nämesi bar? Daýy, Hä?
bir hili üstüňizdenem fittiň, somsaň ysy gelýä-laý. Ramen galypdyr-la, a, aýtma näme? Maşyn! Maşyn bar! Aýdaýmy? Eşek kim?
Eşek. Tawşany, tawşany ýa. Ha. Näme bi?
Näme?
Nomeriň berde? Boldumy?
Hawa, nomeriň beräýde. Dim.
Daýy.

Ýykylyp salaýynmy?
Gözel oý salam. Tüweleme köýnegňiz özüňiz şeýle gowy geçipdir şu gün teatra baraýyň baş drama bolýamy? Ýediň ýaryna garaşjakdyryn bileje oýna gireris. Bolýa hökman sag boluň. Bolýa.
Ana. Bolýam ekena.

Hallöö! Näl ýöremeli? Ýaltan.
Ýaltanyp.
Ýanyňa adam gelse näme diýmeli? Näme diýmeli? Salam aleýkum agam zat diýip.
Maşyn!
Beý diýme ýör galan zady özüme öwrederin. Bolýa. O palçyk gary näme?